Awite, khawi kal dawn. Kan thenawm naupang a nia, ka va thlah lawk ange aw Mawibal. E, kal rawh, kal rawh. Yessy, a va han tui leh dawn tak em. Va hun lo thei ta kiau a, maw i Baluna pa enge tah hian i ti a? Tih tur awm lo tuk a, ka thu ve mai mai ni hi. E awle awle, helai bul hi heta hian dah reng a, ka peih daih dawn. Enge thil zawn i nei mi? Nei lo e. Enge hela mi rawn melh char char a, thil zawn chu i nei ni? Nei lo nei lo u. Ai! Ii kiae!

Ah khuan cheng sawm ka dah a, tah hian cheng sawm ka dah bawk anga. Chuan a dang leh hi a chungah ka dang. I lo la khawm ve tawh mai dawn i aw, Awite. Hei eng zaman nge kha, sawmthum, min kir lo mai rawh. Mawi bal, hetah hian kawr hring dal deuh ha rawn tlaiin hmu em? Eng nge thil tih sual a nei mi? Aw, pawisa a ru lo. Eng a ni maw? He lamah hian tlan. Khawi, in phone e ka pawisa pek chu ka rawn la ro. Khawi khawi, hmanhmawh che.

Mawi bal la sial chi pakhat aw. Eng zah man tur nge? Cheng zah. Cheng zah ni mai cheng zah. Aw le, kha le cheng zah chu. I la duh belem. Aih, duh bel tawh lo. Ei nau a, ka phone hi i ruk theih i ring a maw? Kei mobile phone hi ruk i lo tum ve khang lang a maw? Gym kal ka nih hi. Le, le, ruk rawn tum chin teh le. Ka pu, hei engzah man tur nge? Sawmnga ni mai. Pu Naupa, Sawmnga milo puk ti leh lawk teh a, khawi mi nge pawisa ka neih reng bik anga mawi bal ka nei lo. Tun chiah Sawmnga milo puk tir leh mai teh ka bial nu saw. Sawmnga chi ka nei tawh asin. Umm, khawi lo la rawh. Ka pu sawmngam an min lo pek sak. Hey! Khaw ngen lo mi? Ka ei kawr hi rawn tai chhiat ri ngawt hi. Sorry, sorry. Sorry tih vang han tha leh thei lo. Khawi sang khat lal in pek ngai. Hey Mawibal, kekawr man sang khat ka pe tawh che a, kekawr ka chu ka ta a, khawi lo la rawh. Ka inhlawhna hmun thleng ka lo chûng phei ve mawi bai. Inhlawhtei sawi le, office kal ka ngai, ka tlai dawn. Mistiri i lo thleng tawh maw? Mawi bai la chu ka hnuaia i rawn office a ni maw? Unaupa, phone cover lei tur i nei em? Nei e, eng phone nge nia? Hei hi nia? Eng zam an bawr vel nge niang le? Mawi bal, i bike chu i heh nen va inmil lo ve. Inrah kal pha maw? Dawn lawm ni awite. Awi te a ni nge tia ka nuam sawm lo a ti a, a mu nih kha. Umm, ka invent chhin ange. Mawi bal, eng nge ana? A tha mah mah zawk a nih sa. U Naupa va ti nung chin teh. Mawi bal eng nge tia? U naupa accelerator. Aww rap ta che rap ta che khai na han rap rawh. Hei ka motor a nia. Bye bye tata goodbye gaya. Tuna bawi te. Eng e. Sing ita in ka da ka awm i lo hruai lawk teh. Kan thleng tawh chuk rawh. Ani aw awite. Chhingi ka hmangaih lutuk che ania. Mawi bal chhingi ka ni ami. Tih palh. Mawi bal khawi lo la rawh. I mawl ami. Samosa hi lawm leh lei ka duh le. U naupa i lu va bal em em bawk ve maw le. Tu falu bawk nge maw i nih le. Awi te fapa ka nia. Ka fiam thu anih kha. Mawi bal, enge ka pa? Puan ah lei lei a ngai, min fiam rawh. Ka thawh tei sawi le, exam tur zir ka ngai. A tha lawm. Ema avangin chhingi chu lo intih hlim a tum a maw? Chhingi, i hmangaihna chu min hlan ve hram mai rawh. Dinve. chhing i. Facebook a i thlalak ai a taka i lang tha daih nih hi. Kha a chhing i i sikhar tur. Ka u in min chah a. Biscuit pakhat aw. Kurkure pakhat aw. Lace pakhat aw. Mawi bal, vawi khatah lei nghal mai ta che. Ngawi mai teh, ka dawr duh zia chu an lawm rawh. A few moments later. Thian teuh u, thian teuh u, milar nih dan tha deuh ka hria nia. Engtin mawi bal, video a lan zuai ni mai. Tha tha tha tha tha. Hmel rorum deuhin awm ro, hmel rorum deuhin. Hey! Narendra Modi, Pakistan hel pawh ni hre ngai em? Awite a, pumpui a la sa leh lo nei a, street food reng reng ei loh tur aw. An tirna an chicken pakora, singara, tel tamna hrim hrim ei loh tur. I ei loh thei chuan dam hmak ang. Hey mawi bal u naupa, ka lo kal e. Eng hi ngei duh pakora pakhat ni mai. Mawi bal u naupa, ka cheng sawm hi min thwi sak thei nge em? Dawn lawm ni awite. Kha le awite. Eng zah tur nge sawmhni ni mai. Emaw reuh zia sa.